na me ne wo reba abɛsua. Ɛno nti, nya berɛ na hwɛ, nya berɛ na tena ho na hwɛ, na tie nsɛm no a Onyankopɔn de nam me so de rebrɛ wo. Me deɛ, meka sɛ, ɛyɛ Awurade na asoma me ama ɔman yi. Onyame na asoma me wɔ ɔman yi mu sɛ memfa nsɛm yi mmrɛ wo. Na woanhwɛ yie a, wobɛbu me bɔnsam, woanhwɛ yie a, wobɛbu me sɛ meyɛ nipa bɔneni. Nanso so ɛnyɛ saa? Hwɛ, nnipa bebree aba di m'anim kan a yɛamfa nidie ne obuo amma wɔn. Wɔwu kɔeɛ no, afei nnyɛ hu sɛ deɛ wɔbɛyɛeɛ no, sɛ na wɔreboa ɔman no, anaasɛ ɛyɛ ade papa. Saa ara na wo a wohwɛ me, nsɛm a meka no, wobɛtie nnipa bi nsɛm aka sɛ, 'O, meyɛ bonsam, bonsam na asoma me. Metu mfuturo gu nnipa ni, mesɛe nnipa bi adwen, mempɛ sɛ nyamesom bɛkɔ so. Wobɛka nsɛm wei nyinaa o, but woanhwɛ yie a mewu akyi no, wobɛtena ase adwene me nsɛm no ho ahu sɛ ah, papa yi hunu yɛ a, that time na menni wiase bio. Ɛnnɛ, Nyankopɔn asan de nsɛm foforɔ ama me a mede rebrɛ wo. Na ɛnnɛ, adeɛ a me ne wo bɛsua no, yɛrebɛhwɛ biribi afa Traditional and Custom Mystics, Traditional and Customs Mystics. Merebɛkyerɛ wo amammerɛ ne amanneɛ, ɛmu ahintasɛm. Amammerɛ ne amanneɛ ɛmu ahintasɛm na nɛ mede rebrɛ wo, te nyaberɛ na tena ase na hwɛ ɛkɔkɔsi tire. Na ɛyɛ a na ɛyɛ awerɛho da biara meka saa kasa yi sɛ ɛnye me boa a metena ase na medwene ho a na me werɛ ho ama Abibiman. Adɛn ntia? Abibiman, adeɛ a ɛsɛ sɛ yɛhwehwɛ na yɛfa na ɛboa yɛn no, yɛbu no ade tantan, yɛbu no ade fi, adeɛ biara a ɛwɔ Abibirem ha a ɛboa yɛn biara no, Abibifoɔ se ɛyɛ ade bɔne, ɛnyɛ ade papa. Enti yɛbu saa nneɛma no nyinaa atantan adeɛ a yɛmpɛ koraa sɛ yɛde yɛn ho bɛhyɛ mu anaasɛ yɛbɛyɛ saa adeɛ no ama yɛn ho atɔ yɛn. Ɛnnɛ mebɛbisaa question bi, mebisaa question bi, na wo a wohwɛ me, mepɛ sɛ wodwene ho na woyi ano na wofa. Mebisa wo sɛ, bosome ne bosom sonsonoeɛ bɛn na ɛda mu? Bosome ne bosom nsonsonoeɛ a ɛda mu ne deɛ ɛwɔ he? W'ankasa dwene ho yie papapapapapapa na yi ano na woayɛ dɛn? Na fa. Adɛn nti na meka saa? Yɛka sɛ bosome a, bosome yɛ nyame. Tie no yie o, bosome yɛ nyame. Na hwɛ, asɛm a meka yi, obi rehwɛ me a, ɔyɛ me yɔnko a ɔnhwɛ me nwie. Adɛn ntia? Ɔbɛka sɛ deɛ meka no, nyansa biara nnim. Mese tena ase na dwene ho yie. Yɛkasa kasa kyerɛ ɔbadwemma. Tie no yie paa. Mese bosome ne bosom, nsonsonoeɛ bɛn na ɛda mu? Na merekyerɛ wo sɛ yɛka sɛ bosome a, bosome yɛ nyame. Na merekyerɛ wo nnaadaa bi a Kwasi Buroni baa Africa ɔde bɛdaadaa woɔ. Buroni ka kyerɛɛ wo sɛ every month biara no ɛwɔ ne angel, every month biara ɛwɔ ne angel. Enti onipa bi a ɔwɔ asase wei so biara no, Buronya ka kyerɛ wo sɛ bosome a yɛwoo wɔ mu no, yɛwɔ angel bi wɔ saa bosome no mu a yɛfrɛ no guardian angel. Nti onipa biara ɔpɛ sɛ saa guardian angel no ɔhu no, deɛ meka no meboa a, ka kyerɛ me sɛ meboa. Woahu sɛ afei wote ho a woayɛ dinn. Woahu sɛ deɛ meka afei w'ani baa ho so. Woahu sɛ deɛ meka afei w'adwene ahyɛ aseɛ yɛ steady. Buroni bɛdaadaa wo sɛ bosome biara wɔ ne angel. Na saa angel no yɛfrɛ no guardian angel na saa guardian angel no nti ama wo wo pɛ sɛ wo hu wo guardian angel me boa anaa? Me nso me teɛ ka kyerɛ wo sɛ bosome no yɛ nyame bosome no yɛ tumi wɔnhyɛ no deɛ wo sɛ me yɛ abosomfoɔ wɔnhyɛ no deɛ wo sɛ ma kɔ tu aduro wɔnhyɛ no deɛ wo sɛ me yɛ ɔkɔɔtoni me nua ma w'ani nna hɔ ma w'ani nna hɔ Africa abibiman mo ma yɛni nna hɔ Te sɛ Kwasi Broni daadaa yɛn ama ɛnnɛ Africa yɛahwe ase. Mekyerɛ wo adeɛ, yɛkasa bosome a, mese ɛyɛ deity, bosome yɛ deity. Na bosome biara no a meka sɛ ɛyɛ tumi, ɛyɛ nyame no, bosome biara pie a ɛwɔ deɛ ɛsi wiase. Bosome biara pie a ɛwɔ deɛ ɛsi wiase. Ɛnyɛ bere na ɛbɛka kyerɛ yɛn sɛ bosome wɔ angel o. Na yɛn nananom nim sɛ bosome biara yɛ nyame, ɛyɛ tumi bi a ɛwɔ hɔ. Na saa tumi no ebiara wɔ dwuma a ɛdi. Enti yɛn nananom na wɔn nim saa adeɛ no dada. Enti wɔn totoo abosome no din ɛne sɛdeɛ wɔn nnwuma si teɛ. Gyina ha twɛn me. Mede ade rekyerɛ wo seesei ara. Hwɛ adeɛ. Calendar yi a mede rekyerɛ wo, hwɛ no yie pa ara. Wo a wohwɛ me, hwɛ no yie pa ara. Wei yɛ yɛn nyinaa yɛ wura, Asantehene. Ɔte wɔkɔɔ soɔ. Nana Otumfoɔ the second aba bio. Ne calendar baako ni. Ɛna ɛnnɛ mede ne wo rebɛsua adeɛ. Na mesrɛ mo nyi nkyɛre, mesrɛ nkwa tenten, mesrɛ asomdwoeɛ de ma yɛn wura Asantehene Otumfoɔ Osei Tutu the second aba bio. Onyankopɔn nhyira no, Onyankopɔn mma no nkwa ne ahoɔden, ɔntwa n'atamfo nyinaa nto mu, na ɔmma no onyi nkyɛre, onyi nkyɛre a ahoɔden san wɔ mu na mesrɛ ma yɛn wura. Na ahemfo nyinaa nso so, mesrɛ Nyankopɔn ne nhyira ne n'asomdwoeɛ ne nkwa a ahoɔden wom de ma ahemfo a ɛdi akonwa nyinaa. Calendar yi a ɛkita me yi, sɛ wohwɛ so a, hwɛ, yɛwɔ nneɛma bebree na ɛwɔ so. Ɛkwan a yɛn Wura fa so di amammerɛ ne amanneɛ na wahyehyɛ de agu saa calendar yi so. Na saa calendar wei, Sɛ wunya bi a, ɛbɛboa wo paa yiye. Na nea ɛwɔ so ne sɛ, yɛn nananom no, na wɔnim sɛ bosome biara wɔ deɛ ɛyɛ, nti wɔtotoo din, Ɔpɛpɔn, Kotonimaa, Oforinsuo, Kitawonsa, ne deɛ ɛkeka ho. Wɔtotoo saa adeɛ wei nyinaa din. Adɛn nti na wɔyɛɛ no saa? Yɛn nananom totoo din na wɔde akyɛke. deɛ ɛbɛba daakye anaa deɛ ɛbɛsi ɔkyena. Enti sɛ bosome ba abɛpue a, tete no, anaa me koraa meyɛ abɔfra no, na yɛkyɛke bosome no. Enti yɛtumi ka sɛ, Bosome nya pue pɛ, wei se, me na mehuu no kan, wei se, me na mehuu no kan, wei se, me na mehuu no kan, na afei wahyɛ aseɛ remake ne wishes. Nti obi tumi ka sɛ, O, ɛɛ, bosome yi, me na medii kan huu no kan. Na waka asɛm bi, ɔse, Ae, mepɛ nhyira, mepɛ wei, mepɛ wei, mepɛ wei, na wayɛ dɛn? Na wakeka saa nsɛm no nyinaa. Adɛn ntia? Na yɛnim sɛ bosome no a ɛreba no, ɛyɛ tumi, enti deɛ wobɛka biara no, ɛbɛyɛ adwuma. Nti saa na yɛn nananom, na wɔnim. Buroni bɛn na ɔbɛka akyerɛ wo sɛ deɛ woyɛ wɔ ha no, ɛno yɛ bonsam adwuma, na Onyankopɔn, wo deɛ kyerɛ wo de wobɛkɔ bonsam gya mu, enti mɛnyɛ bio. Ɛnna ɔdaadaa wo yie w'adwene sɛ bosome no Ɛyɛ angel, ɛyɛ guardian angel, wɔn sɛ adekorɔ no ara ɛna ɔhwɛ kyerɛ kwan. Mekyerɛ sɛ wɔato wo deɛ ato atwene, na wo deɛ ne wo deɛ. Ɛwɔ yɛn ɛne ɛwɔ me, ɛnyɛ pɛ. Nkɔfa obi deɛ mfa nyɛ wo deɛ, na woyɛ dɛn yɛbɛfiri wo nsa. Tie me yie paa. Enti saa edin a yɛn nananom de too saa bosome, Kitawonsa, Oforinsuo, Kotonima, Ahemumuo, Ɔpɛpɔn ne deɛ ɛkeka ho no, na wɔde kyɛke hunu sɛ bosome wei bɛpue a, ɛkɔm bɛba. Enti ɔbosome bi wɔ hɔ na ɛpue a, ɛkɔm ba. Yɛse yɛfrɛ no Kitawonsa. Nsuo bɛtɔ, wontumi nkɔ afuo, wontumi nkɔyɛ adwuma. Enti yɛn nananom kyɛke saa nneɛma no, na yɛde aduane agu hɔ. Na yɛde aduane gu hɔ a, na saa dua no no aboa yɛn wɔ saa month no mu. Yɛwɔ bosom bi hɔ na ɛbɛpie a, saa bosom no bɛpie a, ɛyɛ yareɛ na ɛba. Enti yɛn nananom nim saa adeɛ no, na yɛbɔ yɛn ho ban. Bosom a ɛbɛpie a, ɛyɛ sika na ɛba. Yɛn nananom nim saa adeɛ no, na wɔayɛ amammerɛ ne amanneɛ ama saa adeɛ no nyinaa. Enti tete no mu anim no, ne yɛn nananom, na yɛwɔ aduane a yɛtumi di ma foforɔ kɔba san bɛto so. Ɛnnɛ, saa deɛ no ho bi wɔ he? Saa deɛ nnɛ wo ho bi wɔ hefa? Wonhu bi wɔ baabiara. Me nua, mekyerɛ wo adeɛ sɛ yɛ nananom na ɔmo nim nyansa. Kwasi Broni na abɛdaadaa wo o, ɛna wo se yɛ nananom som a ɔmo som no, ɛyɛ bonsam som, ɛyɛ abosom. Hwɛ, meka kyerɛ m, ahemfo Mesia ayemfo mekyia mo, Onyankopɔn nhyira mo. Amammerɛ ne amanneɛne a mokita no, ɛno ne nyamesom a mode resom. Ɛno ne adeɛ a Onyankopɔn de si Abibirem sɛ Abibirem yɛ mfa so na yɛhu Ɔno a Ɔbɔɔ adeɛ. Enti sɛ woyɛ ɔhene na woretie me, na sɛ wo manfoɔ anaa nnipa bi kasa tia wo wɔ amammerɛ a woreyɛ, amanneɛ a woreyɛ ho a, mmoa aba mo mu. Kɔ so ara na yɛ, efisɛ ɛno ne kwan papa. Hwɛ me ba adeɛ baako bi so abɛkyerɛ wo adeɛ. Yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no sɛ abusua ne ntɔn. Abusua ne ntɔn. Yɛka abusua a, abusua gya hɔ ma dɛn? Abusua gya hɔ ma ɔbaa. Yɛka sɛ ntɔn a, ntɔn gya hɔ ma dɛn? Ntɔn gya hɔ ma barima. Enti ɛka abusua a abusua yɛ ɔbaa. Enti Akanfoɔ wɔ abɛbusɛm bi sɛ, Wo maame wu a, na w'abusua na asa. Mekyerɛ wo nneɛma pa ara nnɛ. Enti yɛka abusua a, ɛyɛ bɛɛ, ɛyɛ ɔbaa, ɛntɔn yɛ dɛn? Ɛyɛ bɛɛma. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ, abusua biara, obi biara wɔ asase wei so biara no, woba yɛn Akanfoɔ mu a, yɛdi nnadeɛ, yɛnni agyadeɛ, Enti onipa biara no tumi a ɛwɔ abusua mu no, deɛ ɛbɛn wo pa ara yɛ wo maame abusua. Tumi a ɛwɔ maame abusua mu, ɛno na ɛbɛn wo pa ara. Na sɛ wohwɛ yɛn Akanfoɔ amammerɛ mu anaasɛ wohwɛ wiase a, dodoɔ no ara no, sɛ obi wu a, na yɛyɛ odiadini na yɛde no aba na wabɛdi adeɛ. Adɛn nti na ɛte saa? Deɛ nti a ɛte saa ne sɛ, Sɛ obi wu abusua nim na sɛ yɛnye di adi ni a, na sɛ nipa no wɔ mma a, ɛkyerɛ sɛ nkwadaa no yɛyi wɔn firi abusua nim na wɔba abɛdi adeɛ. Na sɛ wɔbɛdi adeɛ a, ɛkyerɛ sɛ saa nipa no a ɔkɔ no, ne mma no a wɔgya wɔn akyire no, yɛama wɔn ɛna foforɔ anaa agya foforɔ. Na saa nipa no a yɛyi no si wo maame ananmu no, ɔbɛyɛ wo maame prɛko pɛ. Ɔwɔ tumi wɔ wo so. Deɛ ɔpɛ sɛ ɔde yɛ wo no, ɔwɔ ho kwan sɛ ɔde yɛ wo. Mekyerɛw ahintasɛm nnɛ ama woate nneɛma bi ase. Na saa tumi no a ɛwɔ hɔ reyɛ abusua ne ntɔn no a ɛwɔ hɔ no, ntɔn biara ne abusua biara no wɔ akraboa. Na saa akraboa no a. Saa abusua no, ɛdi ɛwɔ so no, ɛyɛ honhom, ɛyɛ tumi. Na saa tumi no, ɔkita n'amammerɛ, ɛna ɔkita n'amanneɛ, ɛna ɔkita n'akyiwadeɛ. Enti sɛ abusua no, sɛ moyɛ mo adwene sɛ saa tumi no ɛdi mo soɔ no, mode n'amammerɛ bɛka no a, n'akyiwadeɛ bɛka no a, ɛma abusua no brɛ. Nti fie bi wɔ ha wobɛkɔ mu no, yɛse fie afoɔ deɛ, ɛɛ yareɛ nko ara na ɛwɔ ha. Efie bi wɔ ha wobɛkɔ mu no, yɛse fie wei mu deɛ, ɛɛ wɔntumi nware. Efie no deɛ ɛso bɛkɔ mu no yɛ sɛ ahiafoɔ nko ara, efie no bɛkɔ mu yɛ sɛ wɔn ware a na wɔn agya awareɛ. Me nua, wonnim deɛ nti a saa nneɛma no kɔkɔ soɔ. Ɛnnɛ merekyerɛ wo aseɛ sɛ yɛn amammerɛ ne yɛn amanneɛ no a yɛato atwe no, abibifoɔ, yɛrebrɛ, yɛrebrɛ. San kɔfa yɛn nkyi. Ɛnnɛ a worehwɛ me no, bɔ mmɔden sɛ wobɛbisa wo deɛ ase. N'amammerɛ, n'amanneɛ, n'akyiwadeɛ, na hyɛ aseɛ sɛ wo, wobɛdi so, na hwɛ deɛ w'abrabɔ bɛyɛ. Na mpanimfoɔ nsan nkɔfa yɛn nkyiri. Enti saa tumi yi a ɛdi saa abusua wei so no, sɛ mode n'akyiwadeɛ ka no a, deɛ ɔpɛ sɛ ɔde yɛ mo biara no, ɔtumi de yɛ mo. Enti saa akraboa no, ɛyɛ honhom, na saa honhom no, wɔnte sɛ nnipa. Sɛbe, wɔte sɛ mmoa. Enti wokan Bible no a,

Vers. 13, Ɔbɛkyɛw saa honhom no bi. Enti sɛ abusua biara no wɔ saa honhom wei bi wɔ mu. Me nua a wohwɛ me, wo wo deɛ ne sɛn? Wonim wo deɛ? Wobisa obi koraa sɛ ntɔn bɛn na ɔbɔ a, ɔnnim. Ntɔn bɛn na ɔbɔ? Ɔnnim. W'abusua ne sɛn? Ɔnnim. Woagya biribi ato hɔ. Wobɛyɛ dɛn na wobɛyɛ yie? Ohu ntɔ wo da. Ɛnnɛ, bebree frɛ me a metumi bisa wɔn sɛ, W'abusua ne dɛn? Wɔnim abusua no din? So ɔyɛ Biana? So ɔyɛ Asene? So ɔyɛ Biretuo? So ɔyɛ Koɔ? Wɔnim. Enti wobɛyɛ dɛn na wobɛhu amammerɛ ne amanneɛ a ɛwɔ hɔ? Me nua a wohwɛ me, tie me yie paa, na ɛnnɛ nsɛm a me ne wo reka no, mereka wɔ ahintasɛm, na Onyankopɔn na asoma me ama ɔman wei sɛ, Memmɛkaakae ɔman wei. Memma ɔman wei ani mmra ne ho so, na deɛ yɛagya to hɔ, na yɛn werɛ firi, na nipa bi adaadaa yɛn a yɛbu no animtia no, yɛnsan nkɔfa, na ɛbɛsi ɔman wei yie. Ɛnnɛ, woka nsuo asɛm a, na obi aka akyerɛ wo sɛ, O, nsuo deɛ, ɛyɛ bosom. Nipa no a ɔse nsuo yɛ bosom a ɛyɛ adetantan no, saa nipa no nom nsuo. Ɔde nsuo dware, ɔde nsuo si nneɛma, ɔde nsuo yɛ aduane, ɔresi dan ma ɛkɔ sɛ nsuo abɛfra apeta anwea no na ɔde asi dan na watena mu. Na woto wɔn a wokɔndɛm mu tumi no sɛ ɛyɛ bonsam na wonom bie, wode bi si nneɛma, wode bi dwareɛ, wode bi yɛ aduane no, wobɛyɛ dɛn na wobɛnya ahotɔ? Enti mo ara na mobɔ mo ho dua na metwaa mo ateaseɛ. Ɛnnɛ wokɔ aburokyire a, mo a mowɔ aburokyire no, Mo a mowɔ aburokyire no, nsuo bɛn na ɛda aburokyire a ani yɛ fi? Monka nkyerɛ me. Aburokyire nsuo a ɛda hɔ biara no yɛ korogyee. Woba Bibire mu ha a, hwɛ yɛn nsuo a ɛdeda ha. Hwɛ River Ofen, River Nkobra, River Densu. Hwɛ sɛdeɛ ayɛ sɛ nsuo a ɛda yɛn ha. Enti tumi bɛn na ɛbɛtena adeɛ wei mu na watumi aboa ɔman wei? Enti ɔman wei brɛ a yɛbrɛ no, ɛfiri yɛn ankasa. Sɛ yɛansesa yɛn adwene ansa ankɔfa tete amammerɛ no ne amanneɛ no a, Mese Africa ho ntɔɔ mo da. Africa yɛ nnya ho tɔ da. Enti deɛ meka no, wo a wohwɛ me biara no, yɛ aso na tie me, firi sɛ Nyame na asoma me ama wo. Na nnɛ yi deɛ, deɛ meka no wonte aseɛ, na wobɛte aseɛ dabi. Deɛ meka no nnɛ no, wonte aseɛ da. Wobɛte aseɛ dabi. Enti meka kyerɛ wo sɛ, abusua biara a ɛwɔ hɔ no, ɛwɔ n'akraboa. Saa akraboa no, ɛyɛ tumi. Na saa tumi no a ɛdi abusua no so no, ɛwɔ akyiwadeɛ. Ɛwɔ n'akyiwadeɛ. Ɛwɔ na n'amammerɛ na amanneɛ. Sɛ moantumi ankyerɛ kwan na sɛ moadwene sɛ ɛyɛ ade bɔne bi na ɛwɔ abusua no mu a, ɛnna meka kyerɛ wo, ahotɔ adi ahotɔ, wonnya bi da. Ɛnnɛ memfa wo nkɔ akyiri, efisɛ ɛberɛ nti, na saa topic yi, mennya nwieɛ. Maka akyerɛ wo sɛ me meyɛ Bible researcher, woahu books a ɛgu me ha, books a ɛgu ha no, books ahodoɔ bebree a yɛhwehwɛ nneɛma mu na yɛayɛ yɛn adwene sɛ, Yɛbɛma Afrika afa ne ntoma pa fira. Mayɛ m'adwene sɛ mɛma Afrika ahu ne mfomsoɔ a wayɛ, na sɛ ɔtie na ɔsan n'akyi a, Otumfoɔ Nyankopɔn, ɛnam anyame a wɔwɔ Afrika yi so, ɛbɛsan apagya yɛn man wei ama yɛn man wei abɛyɛ ɔman, na oburoni bɛba ha aba abɛsrɛ, efisɛ bere bi a atwam no na buroni na ɛbaa Afrika. bɛpɛ agyapadeɛ firi ha. Bɛsi nnɛ, wɔda so frɛ agyapadeɛ na wɔde wɔn nyansa na ɛfa, ɛna yɛyɛ bɛɛge. But sɛ wobɛtie nsɛm a meka no aso pa mu a, Awurade bɛsan ahu ɔman yi mmɔbɔ. Ahemfo Nyame nhyira mo. Ahemfo Nyame nto mo nkwa nna mu. Ahemfo Nyankopɔn mpagya mo. Ɔmma mo nkwa ne ahoɔden, ɛne mo nso a motie yɛn